Мәгълүм сәбәпләр аркасында узган елгы фестиваль азагына кадәр дәвам итә алмады. Әле быел да кайбер коллективлар үз чыгышларын онлайн форматта гына тәкъдим иттеләр. Ә тамашачы көткән. Алар спектакльләргә генә түгел, ә үзара аралашуга да сусаган. Ничә айлардан бирле без татар театрын карый алмадык. Спектакльләрне күптән сагынып көтәбез. Бер елдан бирле инде карантинда маскалар киеп йөри-йөри, көтеп алдык. Үзешчән сәнгать стасы Зөлфия Макаева фестивальдә кичә тамашачы буларак катнашкан булса, бүген инде ул Татар мәдәният үзәге куйган спектакльдә баш рольләрнең берсен башкара. Менә бу спектакльдә уйнау өчен иң беренче режиссер 40 яшь өстәде үземә, хәер белән. Аннары пиштәр куйды, аннары кәкрәергә өйрәтте. Иң авыры булды миңа монда бу спектакльдә рольгә керү. Ни өчен дисәң, беренчедән ул вакыттагы тарихка керә кирәк. Бөртекләп, бөртекләп менә шушылай җыйдык, э, э, бүрек тектем, дисбе таптык. Татар мәдәният үзәгенең театр коллективы татар драматургиясе классигы Мирхәйдәр Фәизинең катлаулы һәм күп кеше катнаша торган Адашкан күңел әсәрен алган. Бу спектакль авыррак, моны ерак аша үткәрергә кирәк. Зрительгә дә еткерергә кирәк тә, йөрәк аша. Гыйнвар аенда башланган Татар театры бәйрәме бүген азагына якынлашты. Шул вакыт аралыгында әлеге спектакльләрне дүрт меңнән артык кеше интернет челтәре аша тамаша кылса, ә өлкә үзәгендә яшәүчеләрнең байтагы сәхнәдән карады. Билгеле, мондый чараларга чын театр сөючеләр генә йөри. Казан артистларыннан бер дә ким түгел, бик әйбәт уйныйлар. Аннары соң текстны аңлап, рольләрне бик әйбәт, бик әйбәт уйныйлар. Театр Анда гөреф-гадәтләр, анда җыр, анда бию, анда аны карамасаң, үзеңнең бер читең Китек була. Китек була. Мин театрларда уйный идем, җырлый идем, бии идем. Хәзер дә мәктәптә, циннада Балалар каршысында биим, җырлыйм. Фестивальгә тәкъдим ителгән спектакльләрнең жанры чикләнмәгән, кем нәрсә булдыра ала, шуны күрсәтә. Яңа Малыклы районы Урта Исәнтимер авылыннан килгән коллектив быел Ркаил Зәйдулланың Татарча өйләнү комедиясен алып килгән. Туктат чөеңне, димен! Туктат! Туктат, бөкрем чөеңне! Исән Тимер үзешчәннәре сәхнәдә уйнау белән бергә спектакльләргә җыр сүзләрен, музыкасын да үзләре яза. Спектакльләргә Титапмаклар язгалыйм, зирәк шигырьләр дә язгалыйм, әз-мәз генә, бик күп түгел, түңел өчен генә. Театрның режиссеры Рәйсә Шакурова белдергәнчә, авылда спектакльдә уйнау өчен кеше табу проблемасы юк, ди. Без, ничек әйтим, сайлап алабыз, без бит инде халыкның әзрәк менә шулай спектакльне сайлагач, кешенең холкына да карыйбыз дигән кебек. Үпкәләмиләр дә безнең халкыбыз, кемгә тәбез шушы рольгә алына. Аларны өйрәтеп торырга да ни түгел, авыр түгел. Алар үзләре, үзләре кеби, без менә диде, халык театрында булгач, режиссер дигәннән дә бит, бер-береңә дә әйтешәсең. Алар уже үзләре дә 30 ел гына уйнаучылар бар. Ә менә Иске Кулатка районында исә сәхнәгә кеше җәлеп итү авыррак икән. Теләүчеләр хәзергә юк инде. Без үзебезнең мәдәният йортындагы эшчеләр белән хәзер хезмәт итәбез. Алар, алар арасыннан сайлап алдык. Концерт тамашаларыннан соң Без, диләр, театрда катнашыр идек үзебезне. Менә театраль кружокларыбызга чакырып китерәбез аларны. Алар менә монда шулай рольгә кереп, үзләренә кирәк рольләрне сайлап алып, менә шул кадәр үзләрен рольгә кереп хис итеп, менә шулай матур иттереп кенә шундый Аллага шөкер спектакльләр куерга туры килә. Әлбәттә, мондый фестиваль-конкурслар спектакльләр күрсәтү өчен генә түгел, ә үзара тәҗрибә уртаклашу өчен дә менә дигән мәйданчык. Без үзебезгә дуслар табабыз һәм инде, әлбәттә, менә бүген бик матур спектакль карап үттек бит инде, үзебезгә дә шуннан дәрес алабыз. Фестивальне ябу тантанасында лауреат исеменә лаек булган һәр иҗат коллективына да өлкә мәдәният һәм сәнгать министрлыгының дипломнары, яңа татар пьесасы китаплары, бүләкләр тапшырылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.